Mela Calamita jkompli dejjem aktar mistiedna biex niddiskutu magħhom suġġetti varji minn ħaġa għall-oħra. Sadanittant jiena dejjem nibqa' nħeġġiġkom biex kemm jista' jkun dawk li għadhom ma tawx id-donazzjoni tagħhom ta' għaxar ewro jċemplu fuq dak in-numru li dejjem qegħdin tarawh jidher fuq l-iscreens tagħna biex kemm jista' jkun hux vera ngħinu lil dawn it-tfal. Qegħdin nippuxjaw vera. Din il-ġimgħa naqra aktar mis-soltu peress li din il-ġimgħa tagħlaq il-kampanja. Intant, miegħi fl-istudios issa għadu kemm ingħaqad Kane Said. Kane, insellimlek. Insellimlek Veronika, Tiziana, nsellmilha wkoll, insellem lit-tim kollu wara Kalamita u lit-telespettaturi kollha. Mhix l-ewwel darba li inti ġejt fil-programmi tagħna biex niddiskutu mat-telespettaturi tagħna li jkunu qegħdin jarawna ir-responsabbiltà fejn jidħol logħob, il-logħob, in ġenerali. Fil-fatt, operaturi tal-logħob tal-ażard online huma obbligati illi jimplimentaw l-għodod tal-logħob tal-ażard responsabbli. Iva, il, dak li nsejħulhom bl-Ingliż iGaming operators, jew inkella l-iGaming companies hawn Malta, skont il-liċenzja li huma jħaddnu mal-Awtorità Maltija għal-logħob mal-Malta Gaming Authority iva huma obbligati li jipprovdu dak li aħna nsejħulhom RG Tools, Responsible Gaming Tools. Dawn huma għodda, fatturi li jipproteġu lill-ġukatur billi jipprovdu ambjent sigur ġust u kemm jista' jkun li l-ġukatur ikun komdu jilgħab fih. Importanti immens li dejjem nirrepetiha li l-ġukatur għandu jilgħab b'responsabilta'. X'jiġifieri responsabilta'? Responsabilta' tfisser li one il-ġukatur ikollu kontroll tal-finanzi tiegħu. jiġifieri kemm jista' jkun ma jaqbiżx dik il-famuża linja tal-kontroll fejn jidħol il-baġit tiegħu u kif ukoll il-ħin. Importanti li l-ġukatur ikollu kontroll fuq il-ħin. Iva, biex immur lura għall-mistoqsija tiegħek, Veronika, l-operatur huwa obbligat li jipprovdi dawn il-fatturi. Fosthom għandek għodod diġitali ta' esklużjoni, fejn il-ġukatur tingħata tingħatalu l-għażla li jeskludi lilu nnifsu minn dak il-logħob taħt dik il-gambling website li jkun qed jilgħab fiha. Għandek limiti fuq id-depożitu, deposit limits, għandek limiti fuq il-ħin time limits, u għandek ukoll dawk li nsejħulhom il-breaks biex it-telespettaturi ifhmuni jew jifhmuni, fejn il-ġukatur ikun għaddej qed jilgħab u importanti li jkollu dawk it-time outs mil-logħba. Dan kollu nerġa' ngħid ikopri l-ġukatur taħt l-umbrella tar-responsabilità, Veronika, li tant importanti. Di qiegħda tajba Kane għaliex dak li jkun forsi kif qed tgħid inti ma jkunx bniedem kapaċi li jirregola il-finanzi tiegħu jew jirregola il-ħin tiegħu. Inti tagħmel dal-programm li forsi wara nofsija, pop, tieqaf. Hekk hu. Mhux hekk, fi kliem sempliċi biex jifhmuna n-nies. Hekk hu, hemm għodod diġitali, Veronika, ġifieri inti qed tgħin lilek innifsek tkun aktar responsabbli permezz ta' dawn l-għodod li huma parti integrali Eżatt. wara kollox mil-liċenzja tal-operatur. Hekk hu. Is-sinjifikat tal-liċenzjar iġorr miegħu wkoll diversi miżuri. X'inhuma uħud minn dawn il-miżuri biex tispjega ftit ukoll lit-telespettaturi tagħna? Iva, hemm għandek l-ewwel ħaġa importanti li ngħidu li għandek il-miżura fejn il-ġukatur għandu il-finanzi tiegħu qed jiġu protetti. Mela inti irid ikun hemm distinzjoni bilfors bejn il-fond tal-ġukatur u l-fond operattiv tal-operatur. Jiġifieri irid ikun hemm dik id-distinzjoni. Barra minn hekk irid ikun hemm ukoll sigurtà fit-tranżazzjonijiet li jkunu qegħdin isiru. Jiġifieri fid-depożiti u anke meta l-ġukatur jiġi biex jiġbed ir-rebħ tiegħu, il-flus tiegħu. Illum il-ġurnata t-teknoloġija avvanzat, jużaw metodi ta' encryption, jgħidulhom, biex dawn il-fatturi jkunu jkunu regolarizzati u siguri. Imbagħad għandek importanti mmens li l-logħob ikun qed jiġi attwat b'mod ġust, qed jiġi pprovdut b'mod ġust. Hawnhekk nsemmu l-kelma bl-Ingliż randomness. Hemm kumpaniji, operaturi jużaw random number generators kemm jista' jkun biex ma jkun hemm l-ebda abbuż min-naħa tal-operatur permezz tal-logħob biex imur l-operatur minn fuq il-ġukatur. Jiġifieri irid ikun hemm safety u fairness kif qed tgħid tajjeb ħafna inti. Eħe, dawn huma kollha kollha miżuri. Miżuri oħra miżura oħra li tiġini f'moħħi eżempju li inti għandek il-ġukatur għandu jkollu r-rikors legali, jiġifieri inti għandek il-ġukatur li għandu lment ma' operatur u juża l-awtorità, l-awtorità Maltija għall-logħob bħala intermedjarju, bħala medjatur, jiġifieri bħala middle person biex niftehmu. Il-ġugatur jilmenta mal-awtorità u l-awtorità tara li, isma', l-operatur qiegħed jimxi b'mod fair, jiġifieri jekk inti għandek ġugatur li eskluda lilu nnifsu għal ammont ta' żmien minn ma' operatur, Inti, jekk l-operatur l-għada tal-esklużjoni ħa jibgħatlu korrispondenza biex iħajru jilgħab, hemmhekk l-operatur ma tantx qiegħed jimxi b'mod ġust. Allura hemmhekk l-Awtorità tiġbed l-attenzjoni tal-operatur biex kemm jista' jkun tmexxih, tiddereġih fit-triq it-tajba. Dan huwa kollu parti integrali mil-liċenzjar Veronika, liċenzjat. Imma jekk ngħidu hekk, daqskemm naraw reklami mbagħad ta' diversi logħob fuq it-televiżjoni. Le, le, dawk differenti. Dawk differenti. Imma xorta narhom jien qegħdin iħajruk. Inti r-reklamar, ir-reklamar ftit u mhux ftit kif u x'fatta li jidher fuq it-televiżjoni ta' marketing Biex niftiehmu, hemm kumitat, kumitat fl-Awtorità Maltija għal-Logħob, Communications Committee, fejn it's their bread and butter li jaraw li hemm fairness, hemm bilanċ u anke jindirizzaw ċertu ilmenti. Dawn ir-reklami kollha kif jista' jkun jindirizzaw dawn l-ilmenti, jaraw li l-operaturi hemm bilanċ bejniethom fir-reklamar u l-istess jaraw li s-settur qed jiġi regolarizzat b'mod ġust verament. Issa meta ngħidu kunċett ta' logħob responsabbli, logħob responsabbli, x'irrid ngħidu bih? Mhux kollox huwa logħob? Iva, importanti li konna qegħdin nitkellmu qabel l-intervista dawn il-free games li inti xi kultant joħdulek ammont ta' ħin ukoll mill-ġurnata. Importanti li l-attività, illum hawnhekk qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard, l-attività ma tibdiex inti titfagħha l-ewwel post f'ħajtek. Ekku, tikkontrollalek kważi l-ħajja normali tiegħek. U dan jgħodd għal kwalunkwe attività li aħna nagħmlu, jiena nsemmi xi kultant ix-xogħol. Jekk inti x-xogħol titfgħu l-ewwel ħaġa f'ħajtek qabel il-familja qabel uliedek kif u x'fatt ta' riperkussjonijiet ħa jkollok aħseb u ara attività bħal din li tkaxkar magħha riskji finanzjarji kbar. Jiġifieri importanti li jkun hemm bilanċ, il-kelma bilanċ sabiħa mmiss Veronika. Jekk persuna tħossha li għandha problema Tista' ta' kif tista' tagħmel użu mill-għajnuna li intom toffru allura? Iva, iva. Għax hawn min jieqaf jikkontrolla, hawn min kif qed tgħid inti jibqa' għaddej riħ. Hawn ħafna persuni li jattwaw l-attività tal-logħob tal-azzard u jattwawha close to heart biex ngħidu, jiġifieri dawn id-delizzju tagħhom jieħdu pjaċir m'hemm xejn ħażin, l-importanti li nżommu kontroll. Jekk il-persuna teċċedi dak il-kontroll, ġifieri taqbeż il-limiti kollha, tiġi dahra mal-ħajt finanzjarjament u hemm diversi riperkussjonijiet. L-importanti li l-persuni isma' tgħid jiena wasalt s'hawn, jien qed nammetti li għandi problema u jiena nammetti li għandi bżonn is-sapport. Il-Fondazzjoni kif qed taraw fuq il-screens tagħkom tipprovdi l-linja ta' sapport, 1777, mhux biss għal kull min hu vvizzjat imma anke għal min jixtieq xi punti ta' informazzjoni kif u x'fatta, u għandna wkoll il-websajt tagħna www.rgf.org.mt fejn hemmhekk hemm l-opzjoni wkoll taċ-chatline għaliex issib persuni fejn saħansitra jistħu jsemmgħu leħinhom fuq it-television, fuq it-telefown. Nista' ngħidlek naħseb dak kollox jibqa' kunfidenzjali, le? Dejjem, dejjem il-kunfidenzjalità hija assoluta, inħeġġeġ lil kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna juża dawk il-linja ta' sapport u n-numri wieħed seba' seba' seba' u dejjem nirrepeti Veronika li d-dawl fl-aħħar tal-mina qiegħed hemm u kapaċi jintlaħaq. Hekk hu. U jistgħu jċemplu anke forsi familjari li forsi jaraw illi xi ħadd mill-familja għandu bżonn ta' għajnuna, mhux il-vittma biss. Iva, bil-qalb kollha l-importanti li min ikun għaddej mill-problematiċi jammetti miegħu nnifsu li għandu għaddej minn problematiċi u li għandu bżonn is-sapport. Grazzi ħafna Kejn, nirringrazzjak ta' din l-għajnuna u din l-informazzjoni li dejjem tagħtina waqt il-programm Kalamita. Aħna naturalment se nkomplu għaddejjin b'aktar mistiedna wara din il-waqfqa qasira.